grados centígrados. La ñande tiempo inestable hina táva kuru guatýpe ha oĩ gueteri hina probabilidad de ho'amie algunas gotas hina sobre la ciudad de kuru guaty este día ára. Tocaba ko aravópe avei he'i ñandéve. Ko'ẽrõ ára ikatuha iñambuéma hína ñande tiémpo, ikatúma ko'ẽrõ japo'imi peteĩ páusa hína ko amáma ke sea jaguata trankílo omi hag̃uave kállere. Péro upéicha avei día juéves g̃uarã oĩ jey provavilidádes Altas probabilidades táva Kuruguaty distrito de Kuruguatýre okyporã jey oñandéve. Entonce ko'ẽrõ ikatu oipa'undy'imi ñande pero jueves guarã katu altas probabilidades de lluvia jeýma. Temperatura máxima día jueves guarã veinticuatro grados la máxima ha diecisiete la mínima. Upéi ñande ára reko he'i ñandéve, Entonce este día ára ikatuha jaguerekóiti hína algunas caídas de lluvia, péicha día jueves, ha upéi katu sábado, domingo, lunes peve jey oĩ probabilidades hína okýo ñandéve. Péichako. Ovaria mimi hína la pronóstico a vece o marca ñande de un puku a vece oipa'undy ko'ág̃a entonces oĩ hína probabilidades japytu'uimi o ko'a mambukúi día miércoles ha día viernes te oĩ hína ko'a ko'a ko'aravópe he'i ñande ñande ára reko.

Vía Facebook en la página de Radio Popular Canindeyú noventa y cinco punto cinco FM, avei jajapo transmisión por Youtube, Instagram, avei transmisiones por Internet ikatu hag̃uáicha tetãguakuéra Ambue tetãre, ambue continente-re ha este, oeste, norte, sur ñane retã tuicha javeve avei oĩ hag̃ua ñande rehe japysakápe a través de la página www.radiosenparaguay.com/popular jaguereko habilitadísimo ahí

Añitos okumpli hína ñande rrádio komunitário, Rrádio Popular Canindeju. Upéva jagueru hag̃ua mandu'ápe peteĩ aktivida mba'e ja'e chupe de venta de un sorteo de sostenibilida de la rrádio, ñambo'añete hína ja'oima'ẽ en circulación, en venta, Ha tapichakuéra ja ovendéma voi pe oikoha rupi hína, costo del del sorteo ha'e cinco mil, cinco mil guaraníes, cinco mil guaraníes jahepyme'ẽ ha japarticipáma del sorteo. Ko'ẽrõ las once y media javéramo. Japoítama yvytu pepóre hína resultados de los sorteos, heta tapicháma oĩ okolabora hína ojogua, ótro katu orahaói la talonário ovende ha umíva umi tapicha iñimportánte Ombojáma hína ápe Radio Popular Canindeyúpe la Ventamí ikatu va'ekue ojapo ikatu hag̃uáicha ko'ẽrõ las once y media javéma tapichakuéra ojogua va'ekue opartisipáma hína de este gran sorteo. Osegi en venta hína la sorteo cinco mil guaraní es la costo, la premio ha'e hína primer premio seiscientos mil guaraníes en efectivo. Segundo premio ha'e hína doscientos cincuenta mil guaraníes en efectivo. Tercer premio ha'e hína una olla a presión y una conservadora. Cuarto premio ha'e hína un termo forrado con guampa para tereré. Sexto, quinto premio ha'e hína vale de compra por cien mil guaraníes, péa Ropería dos hermanas oje'aderi ikatu hag̃uáicha aikóva ko premio oñentrega la onohẽ'ape. Quinto premio entonce ropería dos hermanas odona para el sorteo ha'e hína peteĩ vale de compra de cien mil guaraníes. Sexto premio katu peteĩ premio sorpresa pe arte madera Rubén o odona avei ñande radio-pe porque ha'e hína arte madera Rubén ha'e peteĩ empresa ohayhu porãva avei radio popular Canindeju ha gustoso odona ikatu haguãicha avei osuma ñande la premio entonces son soy seis fabulosos premios por Apénas cinco mil guaraníes. Ko'ẽrõ pyhareve más o méno las nueve, las diez umívape ñarekóta itienvénta hína ápe estúdiope. Upéi katu jañambyapu'apáma hag̃ua jajapóma hag̃ua la sortéo a las once y media. La onohẽ aire al áire oĩha kon tóda. Los medios de transmisión jaguerekóva hína ko'ápe jaipurupaitéta hacer lo más transparente posible ikatu hag̃uáicha ojehecha hína por los medios de como ser Facebook, Youtube, Instagram ojehecha hag̃ua hína la sorteo, upéicha avei upéi Káda talõre oĩ hína número de teléfono ha ja oñehenóitama oĩ hína ojeavisa la tapichakuéra isuértea ha onohẽva rire la sortéo. Pe tódo los prémios oñentregáta hína el día domingo dieciséis, pórke el dieciséis jaguerekóta peteĩ gran enkuéntro ko'ápe Radio Popular Canindejupe kon artistas locales, opurahéiva, Omohe'íva poesía, káso ñemombe'u, heta mba'e ha upe árape avei jaguerekóta hína venta de adhesiones para una pollada por un costo de veinte mil guaraníes. Ha upéi ñande artistakuéra oje'adheríta hína upe árape, más o menos desde las nueve de la mañana día domingo, entonces ko'ápe jañañepyrũtama jajotopapa hína en familia, en comunidad, Ikatu hag̃uáicha hína jahasa peteĩ moménto de jejuhu ha peteĩ moménto de alegría oñondivepa. Oika osẽ porã hag̃ua ko tembiapo oapoja avei ko tembiapo para el sorteo ko'ág̃a rõguarã la ha'éva hína Junta de Saneamiento de Kuruguaty.

Ha avei gráfica El El Progreso péva ojapo peteĩ descuento del cincuenta por ciento ikatu hag̃uáicha kóva ko talonario avei osẽ en circulación. Entonces en nombre de la gran familia de la Radio Popular Canindeyu aguyjémante tapichakuéra tanto instituciones, empresas ha Personas de buen corazón oje'adería hína ikatu hag̃uáicha este emprendimiento del sorteo sea un éxito organizado por la gran familia de Radio Popular Canindeju. Mba'épa reĩta Abel Benítez ko'ãmangy veve che igusto ñahendu polka paraguaya ha jahamío nde rendaiteve, he'íta César Daniel nendie, ahí oĩ

Péicha ñáva hendu polka paraguaya ave roñombokatupyry tembiapópe hína mokõi mitãrusu katupyry Abel Benítez ha César Daniel Ortiz. Comunidad Educativa de la

Peteĩ activida de exhibición gimnástica ñande mitã'ikuéra ha mitãrusu ha mitãkuñakuéra ohechaka hag̃ua ñandéve italento gimnástico ha upéicha avei rítmica. Péa peteĩ activida.

especialmente de nivel básico oĩva hína dentro del distrito de Curuguaty ohechaka hag̃ua mba'éichapa ikatupyry ñane mitãkuéra, ñane mitãrusukuéra, ñane mitãkuñakuéra dentro de lo que es la parte de La parte gimnástica ha upéicha avei parte rítmica. Péa okontempla voi el lo que es la parte curricular educativa de los centros educativos. Péare ko las organizadoreskuéra he'i hína primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Ñainvolukrami hag̃ua kóa ko emprendimiéntope déntro de esa formasión integral de nuestros niños y jóvenes. Péa prácticamente peteĩ primera edición hína por iniciativa propia. Icom, Anuencia de la Supervisión, Ko'ápe táva Kuruguaty pegua oñembo'añetéta hína kóa ko actividad en fecha 28 de octubre de 2022, kóa ko fin de mes, el 28 de octubre 2022. Pe oñepyrũta hína las siete de la mañana guive, pórke jaikuaaháicha hína heta centro educativo jaguereko ñande distrítope, ha por lo tánto hi'ã ñame'ẽmbaite oportunida ojupe hína ikatu hag̃uáicha ñande rrepresentánte de káda eskuéla oreko tiémpo sufisiénte ojehechakãmío ánte la komunida ante los padres ha avei ante las autoridades tanto municipales, departamentales y nacionales mba'éichapa mbo'ehára kuéra ha este comunidad educativa kuéra ojejuhúva Kuru Guatýpe o apoya firmemente la educación de nuestros niños y jóvenes

La organización-ko siempre orrekeri heta costo, entonces ojecobráta hína entradas de cinco mil guaraníes, pero pe cinco mil guaraníes ya prácticamente oñepyrũi opaitevéma jahecháta hína ñacompartíta hína peteĩ momento salno de exhibición gimnástica y rítmica ikatuhápe Ohechauka ñandéve hína mba'éichapa ikatupyry ñane mitãkuéra ha ñane mitãrusu ha mitãkuñakuéra. Entonce ñande invita kóva ko actividarã el la gran familia de la Escuela Básica sesenta y un cuarenta y seis Defensores del Chaco del barrio San Miguel Curuguaty. Avei ñande marandu apytépe ja oĩ hína tei programación de una visita del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, karai Ingeniero Agrónomo Santiago Bertoni, Oĩ hína programado ñande visitado ko día jueves, o visitado hína específicamente la colonia de Araujokue. Upépe oĩ hína peteĩ inversión ojejapóva hína a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o beneficia hína a muchos.

Oakompañase hína ouse avei ojatyko itékniko kuéra ykére hína a través de una visita a a esa zona donde se está haciendo esa inversión ikatu hag̃uáicha ñañejombokatupyry ha ñañeñocomprometéiti oju pekuéra hína ña para las inversiones que se pueda hacer a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, solo que ko tiempo idudoso, lento hína ha de repente oiméramo oĩ hína algunas dudas oñesuspende mba'eta avei hína ja socializa-ta hína kóa ko visita. Entonces kóa ko marandu prácticamente ha'éiti peteĩ marandu extraoficial porque ko ñande clima ndaha'éi la oje Ojeprestapáhi. Mba'épa reíta Abel Benítez ñahendu jeýna ko'ã mangue yveve che gustoitei ñahendu polka paraguaya umi ñande mba'e teetea jajajapóma hína calentamiento para el día domingo jaguerekotahápe hína visita

Jañomomaiteimína ha ñamombe'umími pe aktivida ñamboañetesea hína veintiocho de octubre Polideportivo-pe ha'éa hína parte del curriculum educativo, ahí hi'ã che mba'éichapa mbo'ehára. Maitei don Adilio ha ne rehenduhára kuéra la FM Popular Canindeyú upeichaite hína ñande actividad de exhibición gimnástica rítmica que tenemos previsto para el 28 de octubre en el Polideportivo Curugua

Inter-escolar, es decir, todas las escuelas enterove oñambo'ehao oparticipatava hína. Ndaha'éi la organizador kuéra hína ha'e la rehaguéi yande mbo'ehaogua mbo'ehara kuéra entre padres de familia, la comunidad educativa en sí, Omosarambi kuri la invitación en cada una de las instituciones de Curuguaty y de zonas aledañas también. Ja'évo hína escolar piko ja'e hína primer ciclo, segundo ciclo ha tercer ciclo, umíva piko incluí la escolar? Upeichaite hína, de la educación escolar básica ha'éva hína primer ciclo, Segundo ha tercer ciclo upeichaite Donneville. Péva piko pe exhibición, peteĩ tipo concurso-ta hína ha oimérõ la tipo concurso piko por, por categoría-ta avei hína. Upeichaite de competencia hína Donneville. Eh, va a haber por ciclo, primer ciclo, eh, por, por decir hay premio para. el equipo campeón de la mejor presentación, mejor hinchada y mejor reina también va a haber premio don Avila ha upéicha ere hagueichaite por ciclo. Iporãite ha jahechamína péva piko mba'e fecha rã la local orekóta algún costo? Sí, el la local hína ha'éta Polideportivo Kurugua.

todas las instituciones participantes. Oĩta piko ja'éngo hína avei kuri ñañepyrũ primera edición, péa upéicharõ hína oñemopyenda peteĩ primer, primer pyenda ojejapóva hína ha ambue ára, ambue año upéicharõ Oñemoĩta segunda, tercera edición hína ha contemplando sin salir de la malla curricular educativa, ajépa ambuehára. Exactamente don Avilio, kóva hína ha'e la ñepyrũmby ha ambue ary dos mil veintitrés Sería. Dios mediante upéicha ñakontinuáta hína y siempre rrespetándo y no saliendo del currículum educativo. Péva piko oĩta hína para el primer lanzamiento mburuvichakuéra, distritales, departamentales, umi invitado ikatu hag̃uáicha avei otoma interés ha de repente

Che ere haguéichapa na Biblia, siémpre déntro del márko del kurríkulum edukativo, og̃uahẽma la invitasiones pertinéntes a las autoridades de la cartera educativa a nivel lokál ha hi'ãiténgo ajépa og̃uahẽ la de interés departamental avei ajépa primera vez ko iñarõ jeje. ojejapo ko tembiapo kóva ha omoakãtava hína la ñane mbo'ehao Defensores del Chaco. Péango ñande oĩ ogapýpe jadeclara rã de de interés educativo de la ha ña ñame'ẽ la puntapié inicial de una declaración de interés ñande rogapýpe si corresponde ha ja'eleva ogaguasu supervisión-pe. Upeichaite Danaville oñemog̃uahẽmbáma voi ha'e haguéicha ña ore myakãhára ha'éva hína la profesora Dora Liliana Coronel Mareco ha iplantel docente omog̃uahẽma kuri la invitación primeramente quemando todas las etapas de de nuestra cartera educativa. Iporã. Upéi avei ko'ág̃o por lo menos la ko parte organizativa-ko hakãsa'i heta hína de repente avei Ikatúrõ pára las promosiones umi jajapomi peteĩ jerure avei a lo a las empresas ikatu hag̃uáicha jajapo las promociones por las por los medios masivos de comunicación porque jaikuaaháicha he'ína mbo'ehaokuéra ko ndoguerekói recursos ha amba'eporã áa che a cree de que

Iporãitei katu pyry peteĩ emprendimiento muy noble, peteĩ ñaemo jajatyko educación integral de nuestros niños y jóvenes-re. Ha ápe niko Radio Popular Canindeyu mbo'ehára péva ha'e la iñesencia ha Comunitaria he'i oĩ dentro de esa comunidad uno de los actores más importante es la los centros educativos ha peẽ mbo'ehára así que kóa comunidad mba'e por lo tanto avei mbo'ehaokuéra ha mbo'ehára mba'e ha cualquier emprendimiento oĩake ni oĩ ni ja duda tei ja moañetéo ko

El tiempo ya es todo tuyo hína ohechauka hikuái umi ñe'ẽkuaakuéra, che ja amoañeteféma avei, jaipuruséma avei ha aníntei que este no sea la única vez que estemos promocionando este evento y este tipo de evento porque

Upépe avei ñamomaiteimi ambue mbo'ehára kuérape ha avei nuestro compromiso de acompañar. Muchas gracias mbo'ehára. Muchas gracias a usted don Avilio y al a la FM Popular Canindeyú. Muchas gracias por el espacio. Péicha oĩ ñanendie ñemongetápe mbo'ehára Ermelinda Valdovino, mbo'ehára uno ointegra hína el cuerpo docente de la Escuela Básica 6146 Defensores del Chaco del Barrio San Miguel. Ha ñane compromiso ko'ág̃a ñaacompaña he'iháicha hína es un eje transversal del Programa Educativo del MEC avei ocontempla

Ha Ñandejára ha Tupã Sy he'íma guive neĩ, Ko'ẽrõ ñamboañete jeýo ñande programación ñemongeta tavaguándi a partir de las quince horas hasta las dieciséis horas. Buenas tardes y muchas gracias.